Анатолий Слепцов «Сэрэбиэй эргиирэ» диэн кэпсээнниттэн быһа тардыы. Өлөксөөн оскуоланы бүтэрэрин саҕана дойдутугар аймалҕан саҕаламмыта. Кинилэр оройуоннарыгар соҕурууттан сир баайын-дуолун чинчийэр соруктаах биригээдэ кэлбитэ. Онно Сэбиэскэй Сойуус араас муннугуттан мустубут, мин аҕайдэммит көкөттөр түмсэннэр, тыл тылларыгар киирсибэккэлэр биир киэһэ охсуһан турбуттара. Устунан улуус киинин пааркатыгар тиийэн үҥкүлүү сылдьар олохтоох ыччаттары кытта күөн көрсүбүттэрэ, онтон эмиэ бэйэлэрин икки ардыларыгар сотуспуттара Түмүгэр сарсыарда өйтөнөн турбуттара биир киһилэрэ номнуо сойон сытарын булбуттара буоларын курдук буруйу бэйэ-бэйэҕэ түһэрии, куотунуу, уорбалаһыы, балыйсыы, күтүрэһии саҕаламмыта Тиһэҕэр тиийэн хас даҕаны олохтоох уолу балыйан хаайга ыыппыттара. Онтон өрө баран баартыйа уобаластааҕы кэмитиэтэ аны бүтүн оройуону «Омугумсуйуу уйата» диэн ааттаан оскуоланы бүтэрээччилэри Дьокуускайдааҕы университекка үөрэххэ да ылбат буолбуттара Онон бүтүн оройуон ыччата оскуоланы бүтэрдэҕинэ кыахтаах буоллаҕына, соҕуруу баран үөрэххэ туттарсан идэ ылар буолбута. Ол курдук Өлөксөөн ийэтэ аҕата чугас аймахтарыттан харчы иэһээн биир ынахтарын этин туттаран, уолларын соҕуруу үөрэххэ атаарбыттара. Уол, үөрэхтээх киһи буолар баҕа санаатын ыра оҥостон, сайын ортото муҥутуур Москуба куоракка тиийэн, докумуонун үөрэххэ сүүмэрдиир хамыыһыйаҕа туттарбыта. Аны олорор дьиэ көрдөөн, биир гостиницаҕа тиийбитигэр, «Онно үлэлиир чүөчэ манна олордоххуна собуор барыаҥ» диэн хос куортамнаһарыгар сүбэлээн, биир аадырыһы суруйан биэрбитэ Уол аадырыска Лидия Асташонок олорор этэ Өлөксөөн Лидия эмээхсинниин бастакы билсибит күннэриттэн биир тылы булан, балтараа ыйы эйэ дэмнээхтик дьукаахтыы олорбуттара. Уол эксээмэннэгэр үчүгэйдик бэлэмнэнэн, туйгун сыанаҕа туттаран, күһүн үөрэҕин уопсайыгар көспүтэ Дьоно биэрбит харчылара бүтэр кэмэ кэлэн, уол хоргуйан барбыта, сипиэндийэ да кэлэрэ ыраах курдуга. Уопсайдарын таһыгар баар пааркаҕа эмис да эмис холууптар киһи атаҕын анныгар мэһэйдэһэ сылдьалларын өлөксөөн, хаста даҕаны кыҥастаһан көрбүтэ эрээри, эмиэ да кыбыста санаабыта Аны дьон көрөн турдаҕына, холуобу бултастаҕына, олохтоохтор кинини икки чынчыгынан көрөн, ханнык дьиикэй омук ыамата манна кэлэн биһиги куораппыт маанылаахтарын сиэтэ диэхтэрэ диэн, кэбис, саата бэт, дойдубун, омукпун түһэн биэриэм дуо дии санаабыта Ол сылдьан биир киэһэ бэйэтин хоһугар Лидия эмээхсин үөрэппит ньыматын тынан сэрэпиэддии олордоҕуна, аттынааҕы хостон нуучча кыыһа өҥөйөн туус ыйыппыта, устунан билсэн, аны Өлөксөөн сэрэбиэйдиирин билэн, уолу хоһугар ыалдьыттата ыҥырбыта Ол киэһэ уол оҕото тото-хана аһаан, хоско бииргэ олорор кыргыттарга сэрэбиэйдээн санааларын көтөхпүтэ. Ким хаһан ыал буоларын этэн, хас оҕолоноллорун, ханна олохсуйалларын кэпсээн, нуучча кыргыттарын сөхтөрбүтэ Устунан уопсайга сурах тарҕанан, хаартыы тутуурдаах Өлөксөөн сипиэндийэтэ кэлиэр диэри туох даҕаны кыһалҕата суох олорбута. Ыраах дойдулаах киһи быһыытынан Өлөксөөн каникулугар дьиэтигэр барбат этэ, ол оннугар быстах үлэлэргэ үлэлээн айаҕын ииттэрэ, быыһыгар сэрэбэйдиирэ да туһалыыра. Сыананы хаһан даҕаны быспат этэ, арыт босхо да буолара, биитэр кыра ас дуомугар сэрэбиэйдиирэ. Оннук биэс сыл ааһа охсон, Өлөксөөн үөрэҕин бүтэрэн, дьэ, дьиэлиир күнэ үүммүтэ. Дойдутугар кэлэн оскуолаҕа учууталынан үлэлии сылдьан кэргэннэммитэ, дьиэ туттан ньир-бачча олорбуттара. Арай сэрэбиэйдиирин кэргэнэ утарсан, Өлөксөөн үөрэнэр кэмигэр биэс сыл быһа айаҕын ииппит идэтин букатанныы бырахпыта. Эмиэ да соп ээ, оччотоох киһи хаартыны хайдах дьарык оҥостуой